Kapitlu seba' mill-ktieb Tħaħen tal-Gwerra ta' Lawrence Mizzi jismu It-Tagħlim fil-Gwerra. Meta tlaqna mill-Birgu f'Ġunju tal-1940 jien kont fi Standard One u meta reġgħu fetħu l-iskejjel jien sibt ruħi fi Standard Two mingħajr eżami. Il-klassi tagħna kienet waħda mill-kmamar tad-dar tal-kappillan. Billi l-iskejjel, il-każini u l-postijiet pubbliċi kienu ttieħdu biex fihom jitqiegħdu r-refuġjati, it-tfal kienu jitgħallmu l-iskola f'xi kappella jew xi knisja kif għadni kif semmejt, fid-dar tal-kappillan jew ta' xi ħadd prominenti li kellu aktar kmamar milli kien jeħtieġ. Għadni niftakru qisu lbieraħ, il-miss, Alla jaħfrilha mietet qabel il-waqt, tgħallimna b'ħerqa l-aktar kbira minkejja li konna fil-gwerra. Ma nafx it-teachers kif kienu jeħduha, iżda għalina t-tfal l-akbar għors kien meta kienet iddoqq is-sirena u kulħadd jitlaq kollox u jerħilha lejn ix-shelter. Ġieli nżilna għal ħames minuti biss, ġieli għal siegħa u ġieli għamilna nofs ta' nhar isħaħ taħt l-art. F'differenza mit-tfal tal-lum, bi tazzi, kotba u ħalib b'xejn, xandiriet fuq ir-redifjuxin u t-television, żjajjar edukattivi, sport, Issa hawn se nżid biċċa jiena stess, dal-ktieb inkiteb fl-1973, allura ċerti affarijiet bħar-redifjuxin m'għadux jeżisti. Terġa' se nżid biċċa oħra li mhix qiegħda fil-ktieb, illum it-tfal tal-lum għandhom l-internet, it-teams u affarijiet oħrajn li huma għodda għat-tagħlim. Dawn il-ħwejjeġ lanqas biss konna ħlomna bihom, aħseb u ara kemm konna ngawduhom. Skola l-Gudja għamilna sentejn u hawnhekk naħseb li x-xorti għenitni għax iż-żewġ għalliema li kelli kienu mill-aqwa. Miss Farrugia li kienet tgħallimni fit-Third kienet xempju tal-għalliema. It-tagħlim kien għaliha sejħa l-iżjed għolja. Kellha dak id-don rari li waqt li kont tkun taf li hi tħobbok u tixtieqlek il-ġid, kienet fl-istess ħin iġġiblek sudizzjoni. Ħadd ma kien jiċċajta magħha, lanqas l-aktar tifel ħaj li kien hemm fir-raħal. Il-klassi kienet imħallta subien u bniet is-subien quddiem u l-bniet wara. Ma kienx jonqos li tat-tfal li konna, kull wieħed minna kellu l-favorita tiegħu. Għalkemm kien hemm waħda għajnejha ċilesti u xagħarha iswed li kulħadd kien iridha. Fil-klassi jien ma kontx wieħed mill-ħmir u ta' spiss il-bniet kienu joħorġu biex jikkupjaw minn fuqi. Jien ma niftakarx li kont noġġezzjona. Dil-ħaġa imma xejn ma kienet togħġob lil Ġanni li kien abbati bħali u ta' spiss kien jheddidni li se jugżani l-kappillan. Ma nafx x'ried jgħidlu l-kappillan. Sa fejn naf jien, aħna l-abbatini ma kellniex il-vot taċ-ċelibat. Minbarra l-lezzjonijiet normali, il-miss ta' veru għalliema. Ma kinitx tonqos li żżommna nfurmati b'dak li kien qed jiġri fid-dinja dak iż-żmien. għadni naraha fuq mappa tal-Ewropa mifruxa fuq il-blackboard, turina fejn kienu waslu l-Ġermaniżi fl-invażjoni tar-Russja. Is-suldati, qaltilna t-teacher, tant kienu imħabbtin li lanqas kellhom żmien jinħaslu u d-dud kien dar għalihom. Kliem li kien impressjonani ħafna. Naturalment bħalma konna neqsin minn kollox, kellna nuqqas ieħor ta' kotba, pitazzi, gomom u lapsijiet. Il-pitazzi tant kienu skarsi li konna nibdew niktbu fuq l-ewwel qoxra minn ġewwa u nkomplu fil-wisa' ta' qabel jibdew ir-rigi jew versi u ġeneralment konna niktbu bil-lapes biex inkunu nistgħu nħassru u nerġgħu nużaw l-istess faċċata. Meta ma kienx ikollna pitazzi iżjed, konna niktbu fuq karti taz-zokkor jew xi karti oħra li konna nsibu bħal ngħidu aħna xi ktieb qadim ta' l-irċevuti. Marbut ma' l-iskola, kelli inċident li illum wara daż-żmien kollu għadni nitbissem meta niftakar fih. Ftit 'l isfel minna kien hemm mara ħoxna li kellha tifla waħda, ħoxna lkoll. It-tnejn kienu sbieħ, b'għajnejhom koħol, wiċċhom aħmar, meta ma kienx ikun miksi b'xi żewġ saffi, kif x'aktarx kien ikun. Żewġ din il-mara kien jaħdem ta' kennies il-belt. Jekk ma niżbaljax fil-mina tal-ferrovija fejn kien hemm miġbura mijiet ta' nies, X'aktarx minħabba l-periklu u wkoll għax kien hawn nuqqas ta' trasport, dan ir-raġel qajla kien jersaq lejn id-dar. Ikolli ngħid li kienu jgħaddu ġimgħat sħaħ. Darba mid-dehra dam aktar mis-soltu u din il-mara riedet b'xi mod twassallu messaġġ. Għalhekk talbet 'l ommi biex tħallini mmur niktbilha ittra għal żewġha. Jien mort bil-qalb kollha Ħadt pitazzu lapes u wara li niżżilt l-indirizz u d-data mingħajr ma ħallejt barra l-iċken tikka jew virgola, kif kont għadni kemm tgħallimt, ktibt Għażiż. U mbagħad dort lejn il-mara biex tgħidli xi tridni niktbilha. Kont qed nistenna li tgħidli biex bħas-soltu nibda billi ngħid, Qiegħed niktiblek dawn iż-żewġ versi biex bihom ngħarrfek li għall-grazzja ta' l-ħanin Alla, jiena u binti ninsabu qawwijin u sħaħ. U kienu. Kif nispera li din l-ittra ssib lilek. Emma minn dan kollu, ma niżżelt xejn, għax wara li staqsietni kontx lest qaltli, Niżżel! Jekk kelb mgħarraq, mela jien u bintek! Ma ngħidilkomx qaltli biex inniżżel jiena l-ewwel bħal iċ-ċassajt. Iżda meta ratni hekk qed naħsibha, qaltli, Niżżel, ibni, niżżel! Int mhux biex tiktiblli ittra ġejt? U kelli bħal ħmar inniżżel kollox, kelma b'kelma, mingħajr ċensura. Ma nafx x'effett kellha l-kitba tiegħi, niżgurakom li ma kinitx isservi ta' xempju għal dawk li jagħtu l-pariri lill-miżżewġin. Iżda għall-inqas ma kontx mort għal xejn. Qabel tlaqt, tatni solt, miskina. It-Tert kienet l-ogħla klassi li kien hemm fil-Gudja u għalhekk dawk it-tfal li riedu jkomplu l-iskola wara t-tielet klassi kien ikollhom imorru Ħal Luqa. Ħija kien wieħed minn dawn it-tfal. Issa mill-Gudja għal Ħal Luqa ma kienx hemm karozzi u għalhekk povru tifel kien ikollu jikolha bil-mixi. Dejjem kienet toħodlu mill-inqas għoxrin minuta jew xi ħaġa iżjed meta ma kienx jitħajjar jieqaf mat-triq biex joqgħod jitgħaxxaq bl-għelieqi bil-fowl. Billi l-attakki bdew jihraxu u l-periklu kiber, ommi u missieri ddeċidew li ma jbagħtuhx aktar Ħal Luqa u għalhekk ħija kellu jerġa' jiġi l-iskola tal-Gudja u jirrepeti t-tielet klassi. Kif tistgħu tobsru minn dan li għadt, it-tagħlim fi żmien il-gwerra xejn ma kien regolari. Illum nista' napprezza b'liema sens ta' dedikazzjoni kienu jgħallmuna t-teachers li kellna meta tqis li l-mewt kienet il-ħin kollu mdendla fuq rasna. Setgħu kieku riedu l-għalliema bi skuża tal-gwerra, li f'ħafna każi kienet tkun ġustifikata, jitilqu kollox sejjer mar-riħ. Iżda mhux hekk għamlu. Huma kienu jħabirku kemm jifilħu biex ipattu għaż-żmien li konna nitilfu waqt il-ħbit mill-ajru. U ma naħsibx li l-għalliema tiegħi kienu l-eċċezzjoni. Meta nġib quddiem għajnejja li ħafna mill-mexxejja ta' pajjiżna tal-lum, fi żmien il-gwerra kienu għadhom fuq il-bankijiet tal-iskola, malajr tifhmu xi rrid ngħid. u hemm jintemm kapitlu numru seba' mill-ktieb Tħaħen tal-Gwerra ta' Lawrence Mizzi.